ehe i ma tiva i abortion va ni rhandza too much ya ya Ya, na ri shock ya i ntiyiso sweswo ni- ni ni shocked too much i i- a ni swi tiva ku va ni rhandza mara hayi leswi ni nga swi vonisa xiswona yaku loko ni yini le mm. pfumala na vukhelo bya mali na byi ni byela vakulukumba va halani ku mm. a yi nenenyana ku na covid vanhu lava va ta va tele mm. mali yona yi lava mara ex vanhu loko va ta va tele so sweswo swa ni chavisa loko ni nghena molo ekenhoku ku va na shutdown ni nghena a thula mahaji Hey, a nyama. ha ta vuya ni ze ni ba na ngoma ya kona ya le bush ya ku mali ni boyile nyongeni na yi ngeteni sweswi ni mayingani wa vulavula e va nga rikese ngopfu ku va u dyile mahenyahenya na hina siku ra namuntlha swi ta ku ri ha loko mi hi vhakarini ta mi nyika matandza na xinkwa ni kombela mina ni mi nga ni suwi ku na nghoma ya mahinyahinya la ka Wo- wo- wo hi hoxanyana na hina kwalaya loko karhi u yimbelela va ni ni hoxa dj brian na ya ku hlambiwa nhloko i mhayi va va jarukula hi mbacha danuna xi yi tivi ni kombela mi subscribe ka channel ya mina welcome to the channel that matters. Welcome to the only channel that matters the most, the only channel that matters to watch. Aye, binga rivali ku subscribe. Beni mayenga ni rinze snipet ne. Snipet lesha ni nga xiveka YouTube a ni sitele ku mahinya hinya. Ku ve ni ni tsale leswaku ni cince ni tsala ku ganga mina because of the comment I got from a reliable source so ni tsala ku ganga mina na loko a vo ni hembela swi na mhaka na swo ta swi vona loko nghoma yi huma so loko u yingisela ti ti-instruments ta that snippet

U vona va xinyori a yi ri beat leyi a yi fane yi ve yi tsakise ngopfu vanhu va le Bushbuckridge that was the purpose hi ku ya hi mehe because Benny Mayengani i ri na yehe loko a ya ka Munghana Lonene F_M ka interview leyi a ri ko na D_J Brian na Khonayisa i ri a swi tiva swa ku vanhu va le Bushbuckridge va n'wi rhandza mara rirhandzu leri a nga ri vona loko a fika Bushbuckridge was like a ri hlamarisa ngopfu ku ya hi leswiya a nga swi vula ma ni twisisa so. I realize ku ri ku na vanhu va le Bushbuckridge lava n'wi tsakelaka ngopfu ku na vanhu va le Bushbuckridge lava tsakelaka music wa yena lava n'wi rhandzaka like he has die hard fans I'm from Bushbuckridge I know one of my uncles ni nge ku byeli nchumu hi Benny Mayengani vito ra yena i i i a ri mani ka Facebook. hi na mavito ya ku tala mara i events ni ya tivito rero official munhu wa marhandzu he calls himself what what what what bmq so vo n'wi secha hi ndlela leyi va n'wi kuma like uh, shem na loko no lava nghoma ya bini mayengani ya khale ni nga yi tivi ku vito ra yimani no n'wi yimbelela yona ta ni nyika yona so na ha vule sweswo hikuva a wu koti ku vanhu va le Bushbuckridge va n'wi rhandza va Shinyori was a failed target a yi kotangi ku fikelela target leyi a fanele yi fikelele yona because a yi nga cineki a yi nga nghunyuteki ma swi tiva mara loko u cheka snippet lexi ku xilipi lexi xi nga upload-iwa la ka ndzi nga xi faka la ka video leyi xi na that element xa cineka. ma ni twisisa u nga ha ba nghunyu why as va xinuna u nge bi nghunyu hikokwalaho ka swi be ni mayengani has realised ku ri vanhu va le Bushbuckridge va n'wi rhandza ngopfu loko u ya Bushbuckridge u ba mali ni khulumeni they go crazy loko u ya Bushbuckridge Malambani is a universal song let's not talk about it.

Benny Mayengani na wa swi tiva ku vanhu va le Bushbuckridge va n'wi rhandza ngopfu i ta si no a nge va siyi primarily because vanhu va le Bushbuckridge va rhandza music wa yena and a nge endli album a va siya a nge endli album leswi a yi endla yi va album ya le Tzaneen se yi accommodate-a vanhu va le Tzaneen ntsena loko no vanhu va le Tzaneen no pick-a a place ma ni twisisa. swa ku maybe u endla music u endla vanhu va le Mozambique ntsena and one thing you must know i ku ri vanhu va le Bushbuckridge they have a special connection with people from Mozambique so once you capture these ones and then na le Mozambique yi bophile ka ka ka Xitsonga ma ni twisisa so in an instance this beat leya ya Ganga Mina leyi ni nga ku yi mi nga yi tlanga laha it has those elements those instruments ta le bushbuckridge hi ta tlhela ku ta nyonga once the song is out ni ta mi komba ku yi biwa njhani loko ni mi vuyetela ku na nghoma yin'wana ka na clip yin'wana ni nga yi endla ni karhi ni endla swa clive ex ni karhi ni cina um ni karhi ni nghunyuta ta nghunyuteka mara band ma ni twisisa um disco mara band a hi nghunyuta hi toho hala ka hina so expect such from benny mayengani um ku album ya ba kumbe a yi bi um hi ta swi vona loko album yi huma. ka van'wanyani va ri na be ni mayengani hambi xo tlambela mike van'wanyana va ta ku i hit sweswo a hi xihundla un'wana na un'wana i na ti-die hard fans ta yehe ene a hi xihundla. Firstly lastly ka Facebook Facebook ni lava attention loko ni endla xin'wana na xin'wana ni fanele ni xi endla leswaku ni ta kuma moment ya wena. Ni zonda leswaku munhu ta ni byela ku fana tshungu MC a ku nani why ni judge nghoma ku a yi bi hi one minute clip na mara yehe i te ya ba he tshungu MC leswi wena u nga judge-a ku ya ba na a wu lo judge-a na ma ni twisisa those are the things that I want people who can listen don't say I must not judge just say my judgement is wrong.

lowu ni ri na wona ka WhatsApp na ku kombela hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta ni kombela u nga ni sendeli text ya ku ni kombela u ni sendela album ya Benny Mayengani because ni ta ku block a ni la ta hemba sweswo I appreciate you mara loko ni vona leswaku se mi ni vangela pressure because munhu ta ku ni sendeli album u ka ni na yona after thirty minutes a wu se yi kuma u ka ni na yona after fifty minutes a wu se yi kuma swa borha leswi ya like swa nyangatsa hi minkarhi ya ku tala se swi gina swi fika laha ka ku um like.

na lava nga sungula va sungule swi karhi swi tika let's fight till to the end you never know where you you you you gonna break through swi nga endleka swin'wana u endla nghoma yin'wanyana se so va ku byela ku a yip u yi faka to the public u twa ku e the public goes nuts nuts and i want to encourage people use tiktok to advertise your music use TikTok to advertise your music. Ask your friends to make those sounds about your music. Pay those people who are on TikTok, who have big platforms, to, to advertise your music. Eh, because you know, I can't YouTube, I'm talking about it. Because ka, ka, ka, ka, the adverts taka tiktok ti very complicated so pay those people who have big platforms for tiktok whom you know kuri loko aze a endla video swi nge endleki va nga yi kopunululi va nga yi kopi